Gin ma an aloko mer ni jo-ni eni ma giluyela-ni kinywalogi i kare lweny, giodongo ki i kare lweny, gudoko co wa ki mon i kare lweny, ci man kombeddi gin aye luwac kom matek adada-ni, luwac kom tye nywalo luwac kom wedigi. Ma nongo anen eni waco ni, mego waco ni kingolo latir doggola kite-ni ka kidonyo iye, meno luwac kom aye tye ka nywalo luwac kom. Ka gitye ka kubbe, ma giko gin enoni i twon tic ma pe larre, kombeddi awinyo in lareng iwaco ni, Coc obedo tye ki litino langi keken aye ocito, acwali obedo pe. Enoni lubo moko tam ya? Tammi ka imoko maber ci itimo jami mabeco. pi kwoni wa ki pi kwo pa jo ma tye ka ngeti. Ento ka imoko tammi marac, itimo gin arac kit imoko ki tammi-ni. Ka iweko icito i dye gudi icito do, duku litini eno ni obibedo twan tic pa lareng, pien gumoko tamgio kit eno.
Penya. Macalo wacci ni mono wod acwele mucwiny adada, dano ma odongo i ot a wonne ki kome. Ka kilwongo latin ma in aye inywalo ni fac ni agwo, in iwinyo nining kong? E enoni kit iwinyo an aloko kede ni, ni luwac kom tye inywal luwac kom wedigi pe giparo pi remogi. Neno we, laco bene rom aroma, dako bene rom aroma. Meno jo ma kinywalogi i kare me lweny ma pe kipwonyogi matir, dano tye i ngwec, cam kitye i poko apoka, kimil kweri pe kicomo i cinggi, pe gutemo latir poto mo, tyen anyogi mo pe gutongo, gudongo ki cam apoka keken i kem. Gam ma ennu
moko tam pa joni ni gudug paco. nongo ngat acel acel aye omok tamme ci obidugu. Ineno wee? Kani lok eni ma watye lokone-ni matwal kibibalo kare, wanga dong guto, gutumoko, jo ma dok kitye nywalogi dong ma kidok gang aye obibedo kodi acwali ki kom agik omega.
Atye ki dog lok adek mapapat. Me acel, polla kare wabedo ki. Organization ma gibedo ka konyo dano miyo tam, tero bul i kit me pwonnye ma Hashtag dong tye dong organization ma tye ka medde i kom organization mukene. Ladit pa laring peko ma organization gitye kwede. en ni organization mukene tiyo ki lutino ma nongo gitye i kin piny ma nongo gipe ki tic me lobing. Gitiyo mere ni wek gilobing ento nongo i agikki kony mo ma nongo gimiyo ki lutino peke. Labolle tye ni organization romo wacci ni watye ka coyo lutino me pwonyogi. Nongo inongo gitye ka pwonyo lutino Dwe adek, Dwe adek gin ma lutino mukene kwano pi mwaka aryo inongo gitye ka pwonyone i dwe adek keken. Eni romo ne Evulu latin abula. En waraga ne nongo value ne peke ma ka ocito ka nongo tic pe nongo tic moni ma nongo mitte pi en ni. Ka dong onongo tic eni cito ki waragane eni ladit moni me dog ticci wa i waragane ni value ne peke. En kiculo latin payment mo myero kiculo ki latin weng inongo nongo kingweko iye o kingwen. Eni kit ngat ma nongo tye ki cwiny me tiyo tic mo ni a o ki idog tic pien ni pien nongo tye under paid. Nongo ni ka icito itimo mukene ni dak ngo dak ibibedo dak ngo kibi cule dak ngo iwel maber ma nongo timo ni ci loka me acel tye ni waraga jo ma pwonyo dano ni giwek value pa waraga ne Wucuting ki ngo ma gamente mito. Ka ibipwonyo latin, pwony latinno mwaka acel ki wiye, pe ipwony latin dwe abicel ci iwek latinno mere ngo, ni yak kumeno. Ki bene dok gin acellak tye ni, ka ipwonyo dong latin mo ni-o, ibi exposing latinni market nining? Because konyoni kineno ni kwo pa ngato moni myero olokke. Iromo pwonyo latin moni, ento ka pe dong imine dong tic moni ma ni wek dong ocit dong otimmi, ipwonyo mere apwonya mere ci iweko mere niyak, wubinongo tic dong nining? Co, myero, myero ki, myero ki, pwony ma kipwonyo-ni, literacy skill, obed tye. Kipwony lutino yo ma giromo ngo, yo ma giromo nywalo kwede ngo ma nongo gin ginongo matino tino i kwo ma megi-ni. Ki bene dok-ki. Gin mukene ma tye ene ni, gamente kato ki yub mapol pol pi bulu. Program ma gamente kato kwede ni, atye ka neno wai ni program eni pole dong tye ka konyo jo ma dong onongo kony eni dong con dong. Gamente skimming jo ma nongo ngo calo parish development model, wek aket example eni. Kombeddi nongo ni parish development model. Kitye ka coyo ngo ka in ma ipeke nongo ki dog tic ma itye ka timo ne wi atii ni? Nongo pud ibi donyo adonya ite dul moni ento neno gi kikome inongo kicoyo dul ma nongo gigure gitye ka timo produce, dul ma nongo gigure gitye ka gwoko gweni, dul ma nongo gigure gitye ka timo gin na kuman. Ngat ma dong peke kede ni dong kono obipwonyogi dong nining? Neno bene. Co myero gamente oyab wanggi. Tye dul moni ma tye ka dongo adonga ma pud gimogi peke-ni? Kibiroyogi i system nining wek giyab dwoko en cente moni ma gamente ngo omiyo ki dano ni okony dano i parish ki parish-shi? Dong ka tye dong en i parish eni, kibitiyo ki procedures ango me coyo dano wek dano weng ma tye ngo within parish eni because Kombeddi gamente dong okwanyo dong ki i division ki dwoko up to the level of parish so nongo kitye neno ni jo moni mugure manok manok manok manok-ki obi o bot dano weng ka pud pe ka o nongo pe ka miyo kony ngo bot dano so an lok amede ma atye kede enu kinen ni waraga ma ki pwonyo ki dano ni value ne obed tye en Dano ma gi recruiting dano i tic moni i yub pa gamente moni ni itye recruiting category ango wek dano weng o benefiting ne gine eni? An atamo ni apoyo. Me acel, amito wacce ni gin ma dong dit loyo weny me weko litino ineno gi tye i street en aye can. Pien ki latin camo maber, latin buto ka maber, jimi ma mito weny tye. Pe inongo latin mo ka wot i dictrik ka cito ka kwo. Eni pe timme. But peko tye ni dong ka i o i gang ka ma latin tye bedi ni, pol gang gangi pi lutine weng. Ka pe nongo ocamo gicel ci inongo mogo latin ni obuto bene kec. Pe to lokke ni lanyodo pe twero gwoko latin ni ba, ento lanyodo ki kome bene tye vulnerable myero ki gwok en agwoka. Pien lanyodo bene nongo pe ki gino mo. Ka calo wa i Gulu City ka eni jami ne pe yot. Mukene won latin ki minne tye ka pango wa ot. Nao culo otte ken bene ite nongo tye ayela. Nongo gin acama bene tye ayela. Lutino bene dwong ata ci en itame ni cakke nining? Co can aye tye matek ma lego mere ni Lubanga aye myero otim gino mo manyen i kwo pa dano. olar dano aye. Ki me aryo, oweko bene weko can tye ni ata me Acholi pe kwo kite con. Pe nongo dano tye kwo kite con onongo kono canne pe dok tye rac kite ni. Oweko kwec ma tye ka nyutte ni Acholi aye dong kaka ma dong ki lucan loyo ki cokcok ki Uganda. Ata me ni eno gin ma obedo lawic tutwal ma lutela myero oti matek ki medde ki miyo pwony ki dano. dano pe okur jami akura, pien jami akura-ni pe obikonyo dano. Nano ni ngat mo oloko lok me reparation, enoni mere onongo aye ada onongo myero kitim ka ma dano tye ka dok gang, kikony dano, kimi pwony, pe dong bed lok ka NGOs ya. Pien NGOs bino kare mono gicito, but en lute dero lutele ma giyero gi ki gamente madit miri madit en onongo tic gi eno me nene ni gikonyo dano. Ci ginene pe otime oweko can tye matek weko kite man lutino dwong ata idi street eni pe obedo gin mayot me juko lutino eno ni. Hashtag me do otugo twon ayel adada kome gitye konyo lutino nyige angwen abic moni.

Te miyo pwony ki lutino eno ni giting lutino gidwok bot lunyodogi. Ento ka icako tero latin eno ni lokke i ot yat timo jami moc me nono, ci dong wanongo lwagi lutino agur ma konye pe. Agurne pe obedo leb acoli. Agurne obedo mere abbreviation mo pa dul mo ma tye i lobo America. Te lokke ni America Geographical Union. Agur. Ento dano dong ocako waci ni agur agur. Agurne pe leb acoli. Tye dul mo mere iyi lobo America kwica ma be dok gin be pe kwo calo litino ma mego eni. Pe gin agu me kwo ki weri street ki buto di street but dul ma nongo gin bene nongo konyo dano. Ci lega na madit tye ni wan lunyodo omyero nen ni wamiyo pwony pe wajal litino wa. Kite bed ni can tye matek but obedo twero ma megi pien kit wa koko i kom gamente Calo ngo? Gamente pe bubino kwanyo cam mo bumini? Gamente mo pe bukwanyo ciling mo mi ot boti me konyo latinni? But gin ma pire tek aye ni in myero iti matek me neno ni latin ma in inywalo omyero imine pwony. Kara ca dano pe kwano, nongo bene latini pe okwano, ento nongo lonye tye i cing dano, pien lonye me lee nongo tye. Kit ma latini pe okwano, latin enoni dongo latin ma kwiri, inongo onyomo dako, nongo tye ki dako gang, i agikkine nongo dok twero pwonyo lutino. ma mege bedo tye. Kom wenigiwa i dongo lobo, dongo lobo dok okelo i Girayela kwan. Pien latin cito kwano, pe ongiyo ki tic matek, latin-ni en onongo pe oye cito ka pur. Ngat ma okwano ma tye ki digri i ada In idi ma kun obedo mwaka aparabic ma pe omako pur, bol kweri, pur kweri, wek dok odok ka pur gin mo matek ma pe larre. Gin maber ma nongo iromo timme aye me cito idi street lineup ki luwote wek inong jami ma ngo nongo ne yot it en. En aye gin ma tye ka kelo bene peko. Nongo ineno lawote ni owacci ni gamente pa amin myero kono odugi. Ka nongo ladit lobo ma mego ni pe okwan, onongo kono jamine pole pe tye tum short cut. Pien ngat ma pe okwano pe tango matut. Ka oneno ni gin mo tye marac, golo mere iore ni, 'Pe amito latin mo i district Gulu ka eni. Ka wanongo i district Gulu cakke tin, kineki. In latin-ni kimaki i trap, keli ma i firing squad, kibar kawononi dong kiceli. Jo mukene-ni weng kito i ngwec. Pe binongo latin mo ka goyo wi ngatu mo i dictrit Gulu kany ci pien dong kwan tye ki dong bene lokke yub marac declaration ki declare ni twero pa dano anongo ngatu moni tye ki twero but dano interpreting lok kom twero ki long in macalo in dano ni itye ki twero mere me cam Twero me nongo yotkom konyo yotkom jami mukene, ento pe ni twero ni in ibino atimo jami marac i dye gudi nyo ibino ka neko dano. Eni pe lok ada. Atame ni an apwoye ladit pa lariny macalo Radio Pulses ki Aztak Uganda. Aztak atame ni omedde ki miyo pwony ki litino. Lutino eni i ada ka ineno omigi pwony. Me dok lukumpwonye tic cinggi ni onongi ka mo ki bed iye. Ka opwonyogi lok gi dug gang ka en pud dok bene pe oloko kwogi pien nongo pud peya onongo tic. Ero ka otero onongo ka mo olo twal kit acwec mo olo bikonyegi. An atamo apwoye matek ki tam eni omedde kwede owoto di piny ka pinye oweny te LC ki acel acel di gulu city kany oweny. wek pwony orom lutino ki dong tel lok madit loyo aye tye i wi lwan lutela. Jo ma tye i tela oti matek wumi ngec kin gang ki dano. Ngat acel acel myero oti matek me gwoko lutine wek latine pe okat i dye gudi. Ki lutela mukene ma tye i romi district omedine ki kelo ngo? gin ma giwaco ni by law. Kiket cik mo obed tye, olutwal ma konyo. Ka in latin ma gimako i dye cit, gitingi icwalo bot lanyodini. Ka lanyodini dek gwoki, wun wenyo iye, ka ocito wupur lugore.
Atamana pwoyo. Kakare, awopoyo matek adada lok ma mege.